muri seiko muri seiko muri sei amai makeke vauya da kumbokuratidzai zvimwe zvinhu da kuratidzai ndaida kuti ndibheke nemi lemon cake tibheke tese but nyaya yekuti ndandiri busy ita zvimwe zvinhu vamakuseni saka izvozvi pandiri kufunga kuti ah genjiradza masahwira angu ayaya kuti keke redu tinopwanya mazai sei tichimikisa sei zvinhu zvedu ndeizvi magesi abva aenda ah, saka zvandakuita panapa ndangokuratidzai zvatinoda zvacho nekuti tinombonyatsozvipima sei muchishona kuzvipima minoti vamwe vanoshandisa language yekuti kudini kuzvimezha kwachona tinozvimezha sei kumameasuring spoon mumameasuring capsule kuzvipima kwachona tinonyatsozvipima seiko because ukatokanganisa kuti pakupima ipapo zvinogona kukonzesa kira kuti tese rirasike saka pada kuratidzei kuti palemon cake redu ndichazokutsanangurei kuti nei tiri kuti ngatiitei lemon cake ndiri kunyanyofasarira ende ukanyatsotedza zvese zvandichataura about this lemon cake tumavideo twese uchititeedza ka uchabatsirika zvingaite because kana taita lemon cake tinoita taita ofmost makeke ten here atinetaita tinozongosiyana inhingrini isenzi chete zvinozongosiyana pakuti rimwe rakunzi vanilla rimwe rakunzi orange rimwe rakunzi chakuti chakuti ndozokupai list yemakeke anoenderana nechi nenhingiri nerecipe iyi yatiri kuita iyi zvototi ukagona lemon keke rako iwe unenge watogona makeke ten ten makeke awagona chinozongosiyana chete ichi irecipe ndosaka ndiri kuti ngatiitei lemon cake ngatiitei lemon cake saka makeke anenge angosara anenge atova makeke anonga three or four asingaifanane recipe but tikatita keke iro tatoita tatorova masports chinozongosiyana chete pamwe madecoration ekuti tichazoda kuti tikudzidzisei how to decorate with fresh cream nekuti muchazodecorata sei neinonzi plastic icing kana kuti fondent saka zvanhasi dangokuradzai kuti Lemon keke redu chine chi zvinhu seven hatimbode zvinhu zvakawanda isu zvinhu seven chete zvatinoda palemon keke redu tinoda lemon essence mafuta mazai mukaka flour baking powder neshuga yedu ini shuga kazhinji ka ndoshandisa yande ndaona yakachipa mushopu like ipapo nditoshandisa brown brown sugar ndaya ndikutoshandisa but sugar yakanaka zvayo kana uchibheka kana ushanda necommunity inobhadhara icaster sugar saka rega ndikuratidzei zvinhu zvedu zvatinoda pakuita sei pakubheka lemon cake saka mazai tinoda mazai aya saka mazai angu four aya handipa receipt takanyora kuti four x aya mazai angu four aya kwandaisa pasaidi because ndangokuratidza izvo zvatiri kuita nazvo nenyaya yekuti magetsi aenda achakwanisa kubheka e, twatati mafuta aya mafuta eda ndochechi two cooking oil ndoshandisa crown but best mafuta pakubheka isunflower but crown inoita as long ava pakanyorwa kunzi baking apa ukupaonera ukaverenga pasaida pakatonyorwa kunzi baking chichi inotoita iyoyi in community yangu inondibvumira kushanda nezviripo as long zvichiita mwapaona tatati mukaka mukaka wedu uyu wakavhurwa zvavo ndonyanyishandisa hangu uyu ndoono ndichiipira ndinoenderana necommunity yangu but you can see unogona kutenga uya mubox unoita futi vamwe vanodawo zvinhu zvinodhura but in community yangu haidi izvozvozvo ndisitoshandisa uyu asi ndofarira hangu iri full cream handizode low fat saka taane zvinhu zvedu tiri zvandakuratidzai essence lemon essence yedu ndakakatorika noname kanoshanda zisingaitei kakaka no name isense yedu ilemon but unotenga pane pane madifferent brand eessence eh, as long ikanzi lemon essence kana uri kuda zvevanilla woita zvevanilla then flower ndanga ndatoisa bada kuratidza inda ndaisa one cup handiti saka second cup yedu ndiyo iyi make sure kuti washandisa mameasuring cup chaiwo chaiyo munhu iyi mukona zvinhu zvako zvinofanira kuve level kana wanzi flower ngaive iri level kwete kuti unotora kapu yeti woti ndo kapu mameasuring cup ngaangova mameasuring cup makapu ekupimisa ngaangova makapu ekupimisa iyi ndo kapu yedu echitu saka nienda kutodira muchi muyamuyatane tumakapu edu because recipe yedu yanga ichiti chizviya iri ku two and half cups cake flower cake flower yako you can buy any flower as long iri cake flower unogona kutenga sasco unogona kutenga golden wati wati but indoiti wangu negolden kana kuti snow wati asi sasco ndinoitenga kana ndanyatsoona yakachipisisa kwandiri hainyatsondiitira pane pamwe paunoona kuti indoda iwisa mumwe ubva ti ndoda white star asi zvinongobika sadza zvese hazvo saka ndisi kuti musanotenga sasco munotonotenga asi ini nangu ndo prefer shi angu handino prefer then saka eh, two and half cup can half ish usatore kapu wotanga kupima pima uchihafura hafura tora hafu ish half cup iyi woisa sezvairi kwete unotora iyi cup iyi wotanga kuhafura uchida kuisa pahafu pako pemusoro wako ipapo unotoponyisa mavhiri saka ipapo mm, hatipagadzirisei then sugar toatati apa tava nechii zvinhu zvedu tava nefive zvinhu tasava nezvinhu two tati mazai mafuta lemon essence mukaka flower ndakuratidzai saka patova tati baking powder yedu ishi ndandatoiisa four mateaspoon saka apa vanoita five saka ifive handazoita nyaya ndoda kuratidza kuti unenge wakaita sei teaspoon yako ndiyoyi inofanira kuve iri level ndokuratidza chi kuti inhingirini mameasuring right measurements cheo cheo inofanira kunge iri level and kana uchiisa baking powder yako ipimire paside wozoisa kuflower wozvisifa pahwani haugone kuti wototora ningirini baking powder kubva mugaba uchisa straight kuningirini kubhawo kune flower nokuti mwana akachema panze kana kuti chinhu chikadonha panze ukamhanya ipapo unodzoka hauchazoti wangoisa chi baking powder yakawanda se saka kuti ukutiro chiseparata itori loss iyoyo saka ini hangu community yandoshanda nayo haindese haindibvumire loss saka ndinotomeka sure kuti baking powder yangu ndaiverengera pasaidi saka taapachi taapa six tasarwa nechii neshuga shuga yedu izvi eh, measurement yedu yatiri kuita iyi iri parecipe inopinda one cup and a quarter saka iyi ndiyo ikapu yangu iyi va ndatodira shuga yangu pai make sure kuti watanga vasazvo zvako mabhawo wanyatsozviverenga ozvisa pasaidi ozochitanga kumixa because wakangoita zvenhingirinika pamwe pacho unokanganisa ukazoisa zvisirizvo ih kota yedu iyi make sure kuti utora maright measurements munhu ngaatore zvinhu zviri inhingiri zviri correct because unogona kuita kuti keke rako unoziva kuti waponjera papi iwe ungochiziva zvauri kuita shuga yedu iyi saka muri kuona ndizvo zvichete zvatinoda hatomboda zvinhu zvakawanda pakubika lemon kekesu tinongoda zvinhu zvedu izvo seven keke redu ratoimva saka pazvinhu seven o tichazongoedawo zvatichazoeda zvatozvekudekoretisa zvecream nechimwe chinhu chatinozoda body nebox uchicalculator mari yako zvinhu zvese woisa pasi wozoedawo lebha kako a ah, kubika makeke ka kunotorwadzisa kunorwadzisa makumbo kunotonetesa brain chaidzo hadzishande idzi saka unofanira kuona meka shuwa kuti waisa chi lebha yako mari yako yelebha but ini community yangu yandiri kushandira mazuva ano hmm. haisi kundibvumirawo ndise lebha ndiri kuita inonzi kushandira mwari mwari ndiye achandibhadhara tara by see you next time when we cooking our cake